Halypam, Adam ogly bela-beterlerden Kynçylyklardan haçan dynarka? Şolarsyz ýaşaýyş ýokmudyr? Gulu we Salyh, Durmuşda esasy zat ýagşylykdyr. Erbetlikler, apatlar elmydama ýagşylygyň terk edilmegi bilen ýüze çykýan zatlardyr. Ynsanyň elmydama gowy bolmagy juda çetin. Şoň üçinem apatlardyr kynçylyklar ony synamagyň aýrylmaz bölegine öwrülýär, şeýle dämi? Bela-beterlere üns berilmese, ony başdan geçirilýän mahal kejebäň darygar. Durmuş ýowuz görüner. Çekilen şonça kynçylygyň netijesi bolsa reýgan bolar. Emma bela-beterler bilen ýüzbe-ýüz bolnan mahaly, derrew oňa päklenmäge sebäp hökmünde garap, ony sogap gazanmak üçin pursat diýip bilmelidir. Kynçylygy sogaba öwürmek, Nähili lomo girdej eken? Hawa, ýöne bir şert bilen. Bu girdejini tapmak üçin öňürti bakynyň aňyrsyndaky ony bereni tapmak ilkinji ädimdir. Soňra bolsa älemde bolup geçýän zatlaryň hiç biri özbaşdak däldir diýip pikir etmek hem ikinji ädimdir. Onda üçünji ädim nämekä? Özünde yrzany saklaýan sabyr duýgusyny döretmekdir. Onda adam Allatagala keremiň hem hoş, gaharyň hem hoş diýip bilse gerek. Ine, şonda bela-beterleň netijesiniň nähili haýyrdygy mälim bolar. Ýöne haýp, her bir kynçylyga uçran muňa düşünip bilenok. Eger özüni bütinleý ýitiren bolsa, oňa bir çykalga tapylar. Nädip beýle bolýa? Bäşinji ölçegiň gahrymanlaryna täze wezipe ýüklenmek arkaly. Onda biz işiň başynda dursa. Hawa. Erdem, bes edindi. Haýyş edýän, bes sir. Maňa erte kotorma. Ertekimi? Erteki, hä? Saňa bu öýi alamda erteki däldi. Şo wagta dogruçyl adamdym men. Öýi alanmyşyňam-da, näme boldy? Häzirem bankyň elinde dälmi? Islendik wagt gapymyzdan gelip bilerler. Bolýa, menem başga zat diýemok oňa. Ýöne bu ýagdaýdan baş alyp çykarys. Azajyk sabyrly bolup bilmezmiň? Ýok, bolubilmen. Şu çagalaň ýagdaýyna seret. Gözgyny ýagdaýda. Bolýa, how, gygyrma. Kaka, siz näme üçin gygyryşýaňyz? Gygyryşamzok, oglum. Ejeň bilen gürleşýäs. Ýok, gygyryşýas. Näme üçin çagany allaýaň, Erdem? Oraz, gulak as. Kakaň işleri ugruna däl. Gaty agyr günleri başdan geçirýäs. Düşündiňmi? Gygyryşmamyzyňam sebäbi şol. Eje, ýöne gowy däl bolsa näme üçin gygyryşýaňyz? Onsoň hemme zat hasam beter bulaşmazmy? Wah, eziz balam, akyllyja oglum, elbetde şeýle. Ýöne şu güne ýumşak çemeleşip ýetdik-dä. Samsyklama. O näme diýdigiň boldy? Näme çykdyň onda? Meni ýenişjekmidiň? Käşgä uran bolsadym, käşgä ýenjen bolsadym, şu ýagdaý-ha düşmezdi. Şu ýagdaý, şu ýagdaý diýip ýürege çüşdüň-aý, nämesi barmyş ýagdaýymyzyň? Öýümiz ýok, Erdem, öýümiz ýok. Bes edin indi, şeýtanyň biri! Häzir bol! Öňüňe seret! Adamlar öz hatalary zerarly belany özüne çekýärler. Hasam beteri biri-birlerini günäkärläp başlanlarynda. Olam belany köp esse artdyrýar. Käşgä sabyr etmegi başarsadylar. Bolmasa ýaşaýyşlary hasam erbetleşer. Nähili gowy bolardy. Çünki çyn sabyr belanyň ilki uçran pursatynda edilen sabyrdyr.

Ýagşy, yzy ýarasyn. Aýdanyň gelsin. Aýnurjan gynanma. Enşalla size şepagaty ýeter. Ämin. Enşalla. Alla razy bolsun. Sag boluň. Sag boluň. Anne. Eje. Jigim iki gün öňem şuny oýnap otyrdy. Gygyryşan gyzyň heý peýdasy degdimi, eje? Degdimi? Ozan, dur oglum. Meni günäkärleýä. Bu zatlar üçin meni günäkärleýä.

Aýnur, gyzym, gözel gyzym, aglama indi. Hemme zat Allanyň eradasy bilen bolýandyr. Şeýlemi? Ýagny balamy elimden aldyrmagymda ogluň hiç hili günäsi ýokda onda? Birek biregi günäkärläp hiç bir gala alyp bilmersiňiz. Özüňem gaty horlaýaň. Meni horlaýan zadam şuda. Menden başga hiç kim hiç zada gynananok. Janym ýakýan diňe men. Samsyklama Aýnur. Muny aýtmaga neneň diliň barýa? Näme? Ýalanmy? Aýnur. Men näme şu bolan zatlara gynanýan däldir öýdýäňmi? Şeýlemi? Bolýa, gynanýaň diýeli. Ýöne heý wyždan azabyny çekýäňmi? Bilýäňmi şu zatlaň bary sen sebäpli boldy. Men sebäpli? Hawa sen sebäpli. Heläkçiligi sen etdiň. Eger seň ýeriňde bolsadym, ömrüm ötünçä hiç kimiň ýüzüne seredip bilmezdim.

Näme üçin gelenok? Bilemok, işi bardyr-da. Gel, nahar iýmeli. Kakam öň beýle köp eglenenokdy. Bir hepdedenem uzaga çekdi, öýe gelenok. Bilemok, Ozan, bilemok. Näme etjek kakaňy? Bolanda nämäň epi bar oň? Sen günäkär! Hemmesine sen günäkär! Ozan! Hany gel nahar iýmeli. Ozan, saňa bärik gel diýýän. Kim bar? Men geldim. Size kökejik bişirdim. Erdem bilen ozal halaýan zatlaryndan bişirdim. Erdem nirde? O nähili nirede? Habaryň ýokmy? Ýok. Nämeden habarym bolmaly? Şo günden bäri gaýdyp gelmedi, Erdem ýok. Diýýän zadyň näme Aýnur? Saňa jaň edendir öýdýädim. Nirededigini bilýämiň? Men näbileýin. Içi gysanda şiläni agzaýardy. Şo ýere ýerleşmeli diýýärdi. Belkem şilededir. Onda meni näme üçin aldadyň? Näme diýip aldapdyryn men? Kakamyň işgäri diýýärdiň. Seret, ýok eken-ä. Şilede ekeni. Şeý diýdiň. Şilededir diýmedim. Belki şo ýerdedir diýdim. Bilemok diýdim. Onsoňam muň nämä geregi bar, ozan? O nähili nämä geregi bar, eje? O meň kakam ahyry. Şonsuzam bolýa. Seret, ikimiz gül ýaly ýaşap ýörs-ä. Çykar indi kakaň kelläňden ozun. Biz üçin indi kakaň ýok. Diňe ikimiz bar. Sen hem men. Iki jigimiz. Ýok! Meň kakam göresim gelýär. Ol sen sebäpli gitdi. Sen sebäpli! Merhaba, salam, men şilä gitjek. Şilede näme iş etjek? O ýerde kakam bar. Kakaňa kim diýerler? Aý, daýy, kim bolanda näme? Puluň berýän-ä. Ozan! Ozan! Tur indi gijä galýaň. Maňa gulak as. Düýn saňa gygyrdym diýip şeýden bolýaňmy? Men saňa tur diýýän. Gaçypdyr. Anne. Eje jan, men kakamy gözlemäge gidýän, meni gaýgy etme. Şile gidipdir. Samsyjak. Näme diýdiň ýeňňe? Ha, hawa. Stambully şol ulaga münüpmi? Ady näme diýdiň? Okanmy? Hä, ojan. Polýa ýeňňe, gaýgy etme. Gaýgy etme. Dur hany, seň adyň ozanmy? Hawa, näme gerek? Ejeň çaň atdy. Ilkinji awtobus bilen yzyňy ugratjak. Dur! Gaçma, dur! Tutuň! Tutuň ony! Tutuň! Goýber muny, goýber meni! Goýber diýýän! Näme üçin kowalýaňyz bu çagany? Agam öýden gaçypdyr. Ýok, gaçamok. Öýden gaçmadym. Kakamyň ýanyna geldim. Ana, ejesem şeý diýdi. Kakamyň ýanyna geldim diýýä welin, ynanmaň diýdi. Aý, size näme? Goýberiň meni! Han dogryňy aýt, öýüňden gaçdyňmy? Saňa nämaý? Gulak as. Maňa çynymy aýtmasaň, o taýda polisiýa bar. Şo ýerde aýtmaly borsuň. Häzir bolsa ejeň seni gaty gaýgy edipdir, gaty gynanypdyr. Derrew yzyny iberiň diýýä. Yzyňa gidesiň gelenokmy? Seret, menem Stambula gitjek. Sen äkidip bilerin. Gitjek däl, boldumy?

Uklaň okmydyňaý sen? Uklan bolsam ogurlyk etjek ekeniň-dä. Ogurlyk edemok. O kökeni awtobus şereketi paýlada. Ýöne sen öz paýyňy iýdiň-ä. Hawa-da, ol iýmedi. Iýmeli eken-dä özi. Hum, täsin çözgüt. Ýöne şonda-da ýalňyş. Dogry aýdýaň, ýöne saňa näme? Ogurlyk edýän men-ä. Hawa-da. Biri erbetlik eder, başga birem öňüni aljak bor. Durmuş şeýdip dowam edip dur. Ýöne maňa edilen erbetlikleriň hiç kim öňüni aljak bolmada. Nirä orra bolduň, nirä? Kakam göresim gelýär, kakamy! Örän minnetdar. Sizede iş bolduk. Düş öňüme. Indi seň kakaň ýok. Meň kakamy göresim gelýär. Goýber diýdim. Goýber! Ozan, düýn näme üçin gelmediň? Bir zat boldumy? Hiç zadam bolanok. Kakaň gaýdyp geldimi? Bes et ownny! Kakaň gözlemek üçin öýden gaçypsyň diýip gürrüň etdiler ahyry. Bes et diýýän saňa! Bes et indi! Salam! Salam çagalar! Salam mollum! Oturyň! Men Salyh Demir, täze ene dil mollumyňyz. Mundan beýläk ene dilini bilelikde öwreneris. Nähili ýagdaýlaryňyz? Sag boluň. Onda sapagymyza başlalyň. Dogryňy aýt. Dogrymy aýdýan. Men näme üçin oň galamyny ogurlaýyn? Şoň ýalysy özümde-de bar. Ýokdy. Şu gün irden gelende-de ýokdy. Soňam birden bar diýen bolýa. Üstesine-de ýalan söz diýýäň. Utançsyz. Ýören müdiriň ýanyna. O saňa näme etmeli ony aýdar. Egilk mugallym Şo oglan ogurlyk edipdir. Şeýlemi ozan? Hawa dogry. Galam ogurlady. Haýsy galamyňy? Ine şu elindäkisini. Ýok, ogurlamok. Özümiňki. Bolýa, gel onda şeýdeli. Sen galamyňy dostuňa ber. Ber. Näme üçin bereý? Şeýtseň mollamyň seni tertip-düzgün guramasyna berip bilmez. Sebäbi galamy yzyna berýäň. Şeýle dämi mollam? Şu gezeklikçe bagyşlaýas. I, bolýa-da, al. Samsyk. Näme üçin beýtdiň? Ertir mekdebe ejeň gelsin. Siz ýalňyşýan bolaýmaň. Oglum beýtjek çaga däl. Ogurlyk etmez. Ýöne oň eli egri. Nireden bilýäňiz? Meň oglum neneň günäkärläp bilýäňiz? Sebäbi men öz gözüm bile gördüm. O nähili? Sapagy diňe oglumy yzarlap geçýäňizmi? Sapakda göremok. Awtobusda gördüm. Awtobusda? Hawa, Şileden gelýärkäk. Eý Allajan! Siz Şileden ozon getiren adammy? Hawa. Awtobusda-da şeýtdimi? Öňüni almadyk bolsam ogurlajakdy. Biz, biziň günümiz gaty agyr, mollum. Öňürti ärimiň dereksiz çykmagy, soňra gyzymyň ölümi, soňam. Soňam Erdemiň öýi taşlap gitmegi. Siz muny nireden bilýäňiz? Men gyzyklanyp durýan, mollum Aýnur hanym. Size-de gowy düşünýän. Ynanaýyň. Öz aýagyňyzyň üstünde durjak bolýaňyz, hötdesinden geljek bolýaňyz. Men hötdesinden geljegiňize-de ynanýan. Emma adamyň kämahal öz güýjüni gönükdirip bilmeýän wagtam bolýar. Siz beýtmäň. Goý menem ozan üçin elimden gelenini gaýgyrmaýyn. Ýalňyşlary görmezlik edip ýagşy netije gazanyp bilmeris. Ozan! Ozan! Ozan! Ýene-de gaçypdyr. Ozan! Waý, mollum bu sizmi? Sen bu wagt mekdepde bolmaly dälmi? Bolmaly däl. Näme üçin? Sebäbi kakamyň ýanyna barýan, kakamyň ýanyna gitjek. Sen kakaň nirdedigini bilýämiň? Bilýän. Şilede. Bak, seret! Ene meň kakam. Ýeri bolýa, ikimiz bir zady gürleşeli. Seni öýüňe elteýin, özümem kakaňy gözlemäge gideýin, bolýamy? Sen baranyň bilen o gelmez. Geläýse näme? Bu mekdüp oňa şu haty ber. O şonda geläýmese?

Ozan bärde dälmi? Ýok, bäri-gä gelenok. Näme boldy? Ýagtyjygyma bir zat boldumy? Ýok, ýene gaçypdyr. Kakasynyň ýanyna gitjek bolup ýene gaçypdyr. Eý, Alla! Ataly-ogul bolup näme üçin ýöne öýden gaçyp ýörler? Eşitýäňmi? Bir käse çaý getirsin. Häzirjik. Maňada getiräýiň. Bolar agam, bolar. Hasan, işiň gutaryp öýüňe gaýt. Näçe gündir dynuwsyz işläp ýörsüň? Ýadamok, başlyk. Gaty ýadadyň. Bu gije Hamyt dursun. Sag boluň welin. Welisi bolmaz, bar gaýt. Näçe ýadasam, şonça-da gowy. Sen şu wagt Ozanyň kakasyny alyp gelseň peýdasy degär öýdýäňmi? Şunça aýralykdyr ýalňyzlykdan soňky duşuşyk belki oň ýüregini ýumşadar. Ýüregiň ýumşamagy çekilen jepalaň haýra öwrülmegi bilen baglanyşykly. Entek erdem belany berenem tapanok, bolup geçen wakalardaky nebsiniň paýynam. Dogry aýdýaňyz. Häzir ol özüni däl-de, aýalyny günäkärleýär. Aýalam ony günäkär hasap edýär. Ýöne başdan geçirýän kynçylyklary olar üçin möhüm haýyrlara öwrülip, Goýberen hatalary ýuwup biler. Siz öňem aýdypdyňyz. Hikmet gözi bilen seredip bolup geçen wakalardan çuňňur many çykarmak gerek. Hawa. Çuňdan oýlanyp sabyr bilen başdan geçirilen apatlar ýumşak häsiýetler bilen utgaşdyrylanda eşretli günlere ýetilmegine sebäp bolar. Şeýlelikde, betnyşan keşpülwakalaryň apatlyk häsiýeti galmaz. Ine, entek häzirlikçe gynansagam, wakany iki tarap hem betnyşan keşpde göz öňüne getirýär. Arada ejir çekýänem ozan. Gynansagam, häzirlikçe şeýleräk dowam edýär.

Nälet bolsun Erdem! Erdem bes edinni haýyş edýän besdir. Maňa erte gotorma. Ertekimi hä ertekimi? Saňa şu öýi alan wagtym-a erteki dälnä? Öýi alanmyşam-da näme boldy? Häzirem bankyň elinde elinde elinde dälmi? Siziň şanyňyza. Ýalňyz men bu dünýäde. Ýeke ýalňyz men. Hiç kimiň ýanynda bolmaga hakym ýok. Men ýaly erbet kaka ýokdur. Men erbet ýanýoldaş, erbet adam. Hawa, men şeýle. Nämedendir, bu betbagtlyklar toruny ýyrtyp geçip bilemok. Näme üçin beýle bolýar? Etmişim näme? Bu zatlar näme üçin meň başyma düşýär? Hiç hili ýalňyşlyk goýbermedim. Men sebäpli boldy. Kakam bolsa, işler hemişe düz bolup durmaz, herdem jan ýerdi. Gitsedi. Maňa näme, kaka, maňa näme? Şoň üçin, ine, menem gitmeli ýolumdan ýörämok. Al, ine, menem şeýle boljak. Sen kim bolýaň-ow? Özüňe kimdirin öýdüp algyňy soraýaň, haýwan! Berjek gel, eliňden geleni gaýgyrma, berjek gel! Gardaş, menden alaňda bir hepdeden soň bererin diýip karz almadyňmy? Berensoň? Näme, sorap ýalňyş etmişimmi? Soramarsyň! Alga soralyp alynýan däldir. Akylly başly adam bergisini wagtynda berer, berip bilmese gelip adam ýaly aýdar. Sen maňa adam däl diýjek bolýarmyň? Bowup öldürýän häzir men seni. Goýber! Goýber diýýän! Öldürdiň-ow meni, öldürdiň! Goýber-ow, goýber diýýän haýwanyň biri. Haýwan!

Diri. Dayan kardeş. Gayrat et dostça. Nasıl oldu hemşire? Bu nähil beýle boldy? Ilki gygyryşdylar. Bir adamyň kellesine çüýşe bilen urup ýykdy. Enşalla oňatlaşar dämi? Aý, bolýa-da onda. Hany bir munt aýak çek. Dur hany, görkezmäňi alal-la. Içip bileniňi içip adam urmak aňsat däl. Keselhana geterin muny gutulmarsyň. Öý, agam, men hiç zat etmedim-ä. Onda kimiň edenini aýdarsyň. Näsag özüne gelip görkezmäni tassyklasa, mesele bolmaz. Gel hany bärik.

Sag-aman gidip, sag-aman gel. Sapaklaň gutarandan bararyn, bolýamy? Gündiziňiz haýyrly bolsun. Siz Aýnur Ozanalmy? Hawa, men. Şuzagaz ýere gol çekiň. Şu ýeremi? Hawa. Sag boluň. Sag boluň. Bu näme boldugyka? Eý Allajan! Eje, eýgilikmi, eje? Borjunyz, bergiňiz sebäpli kanuna laýyklykda öýüňiz eliňizden Bu näme diýmek, eje? Öýümizi alýarlar, oglum. Öýümizem elimizden aljak bolýarlar. Ýöne mundan nädip baş alyp çykarys? Muňa-da çydarys.

Sag bol. Minnetdar. Sag bol. İyi günler. Salam. Otag gerekmi? Ýok, birini gözleýän. Şu ýerde işleýän bolmaly. Ady Erdem. Ýok. Bärde Erdem diýen adam işleýänok. Şu ýerde işlemeýän anyk bilýäňizmi? Az salym öň birinden soramda şu ýerde işleýär diýdi. Beh, tanamaýan adammy işleýän bolsa onda bilemok. Bu ýerini gözleýäňizmi? Hawa, erdemi? Ine oň suraty. Hum. Maňa adam Hasan diýipdi. Diýmek aldapdyr. Geň göremok. Bir zadyň badyna başdan-a maňýadym. Badamy näme etjek? Hökman göräýmeli. Haçan gelerkä? Indi gelmese gerek. Gabawhanada biri bilen serhoş ýagdaýda urşupdyr. Sizem şoň üçin gülläňizmi? Neme, men, men. Düşnükli, düşnükli. Başda gelende bir hilli özi. Nebsimiz agyryp iş alaýdyk. Işine-de jürdi, ýöne hiç kim bile gürleşmezdi. Işi gutarýaram welin deňiz kenaryna gidip ýeke-özi keýp çekýädi. Näme ederdiwaka diýýädik. Görüp otursak serhoşyň biri eken-dä, seret, gaçýar eken-dä. Gör, adynam üýtgedişini diýsene. Ýer bolýa, sag boluň. Näme üçin uruşdyňyz? Tassynaba ony öldüren ekeniň. Men hiç kim bilen urşamok-ow. Iki adam uruşdy. Soňam biri beýlekiniň kellesine çüýşe döwüp gaçyp gitdi. Töwerekdäkiler o ýerde senden başga hiç kimi görmändir. Üstesine-de arak içýän ekeniň. Bärik getireninde serhoş ekeniň. Hawa, ýöne ýaralanany tanamok. Olar bilen meň işim ýokdy. Adyňam üýtgeden ekeniň-ä işleýän ýeriňe. Näme üçin? Belki birinden gaçýandyň? Dogryňy aýt, kimden gaçýaň? Gürle, bol! Kimden gaçýaň? Ýaralan adamyň bilen näme baglanyşygyň bar? Ýa-da şomudy yzarlaýan adam? Soň meni gülme goýarmysyňyz? Elbetde. Tamam, bolýar. Men etdim. Güzel. Ýagşy. Ahyry dogryňy aýdyp ugradyň. Indi aýt. Hany ol adam bilen näme meseläň bardy? Aragy çoh diýerdim. Ol adam gelip kellämi agyrtdy. Soňam kellesine çüýşe döwdüm. Boldumy? Boldumy? Adyňy näme üçin üýtgetdiň? Kimden gaçýardyň? Hiç kimdenem gaçamokdym. Boldy indi. Günäni boýnuma aldym diýdim-ä size. Başga näme gerek? Alo. Ozan nähili? Men Salyh mollum. Gowy mollum. Kakamy tapyp bildiňizmi? Enşalla, derrew taparsyňyz. Menem tizräk tapaýsat diýip dileg edýän.

Erdem! Erdem, özüne alnan baglanyşykly maglumat alaýjakdym. Hawa, günäsini boýun aldy. Işi kazyýete geçiriljek. Özüni görüp bolmazmyka? Gynansagam, hossarlaryndan ýa-da aklawjysyndan başga hiç kime rugsat bedilenok. Sag boluň. Erdem. Ne bar? Näme gerek, näme isleýäňiz? Ifademi görkezmämi berdim men. Men polisiýadan däl. Ogluňyz bilen baglanyşykly gürleşjek bolýan. Men Ozanyň mollymy. Ozanyň sizi gaty göresi gelýär. Menem sizi taparyn diýip söz berdim. Men şoň üçinem bärde. Siziň gaýdyp barmagyňyzy umyt bilen garaşýar. Meň bilen oýun edýäňizmi? Göreňizokmy, men gabawhanada. Onsoňam, oglumyň ýanyna nä ýüzüme baraýyn? Oňa näme diýeýin? Jigim men sebäpli, meň biperwaýlygym, samsyklygym zerarly gitdi diýeýinmi? Howwarram-la. Meň ýaly kakasy bolandan bolmady-ow gowy. Ozan-a beýle pikir edýän öýdemok. Siz oňa gerek. Tapan mahalym şu haty size gowşurmagymy isläpdi. Haýyş edýän alyň. Babyş. Kakajan. Näme üçin ejem ikimizi ýalňyz goýanyňy bilmesem-de, meň seni gaty göresim gelýär. Haçan yzyňa dolanjak? Ýa-da bizi halaňokmy? Göresiň gelenokmy? Men seni entegem gowy görýän. Mekdepden öýe gelen mahalym saňa bolup geçenleri gürrüň beresim gelýär. Ýene-de bileje oýun oýnasym, Gezelenje gidesim gelýär. Jigim aýryldy diýip, özüň günäkärleme. O bir boljak iş. Bilýän. Ol aýryldy diýip gaty gynanýansyň. Ýöne sen maňa-da, ejeme-de gerek ahyryn. Seni gaty gowy görýän, kaka. Kaka jan, bakymjak öýe gel. Haýyş edýän, ogluň ozal. Eý Alla jan! Meň etmişim näme? Bärde meň näme işim bar? Men oglumyň ýanynda bolmaly. Ol entek gaty çakyr. Ýöne men ganhor adyny aldym. Günäni boýnuma aldym. Näme üçin? Näme üçin beýle iş etdiňiz? Meň üçin daşynda ýa içinde bolmagyň parhy ýokdy. Oturmak-turmak Gyzym aýrylandan soň meň üçin ählisi jebir-jepady. Ömrüm durşuna jeza öwrüldi. Özüm içgä berdim. Ol adam ýaralanan mahaly men içip otyrdym. Serhoşdym. Jenaýaty boýnuma galdy. Içgi öňürti ynsany akyldan aýyrýar. Akyl gidensoň ynsan erk-ygtyýarsyz gämä meňzeýär. Haýsy kenara barjagy näbelli bolup, bigüman tolkunlanma emele gelýär. Men indi Ozana näme diýeýin? Kakaň getireýin diýip söz beripdim. Gaty gynanýan. Gaty gowy görýänmi oňa aýdyň. Ýöne tussaglykdadygymy bilmesin. Muny göster. Şuny oňa görkeziň. Kakaň şu suraty elmydama ýanynda saklapdyr diýiň. Ýöne görýän welin, surata seretmäni, ogluň hakynda pikir etmäni ýatdan çykarypsyň öýdýän. Hawa, şeýle bolaýdy öýdýän. Ýaraly adam ölmändir. Oňatlaşsa, oňatlaşsa ähli zat aýan bolar. Şeýlemi? Lukman, ol haçan özüne gelerkä? Jenaýat işini kazyýete geçirmezden öň oň görkezmesini almak gerek. Bilmedim-dä. Dogryny aýtsam, özüne geler öýdemok. Alan urgulary zerarly beýnä gaty zeper ýetipdir. Çalajan ýagdaýda bir gudrat bilen gutulaýma Saha. Düşnükli. Näme etjek alajymyz ýok. Onda ol adamyň işini kazyýete geçirmeli bor. Salam. Salam. Men Ozany görmekçidim. Ozany näme üçin görmekçi bolýaňyz? Oňa kömek etmäge rugsat berjekdigiňiz hakynda aýdypdyňyz ahyry. Bolmanda şunuň rediň-dä diýmekçi bolýaňyzmy? Düşünmedim. Çagaň başyna näme gelse sen zerarly gelýä. Düzetmäge bir rugsat ber diýmekçi bolýaňyzmy? Wiý beýle zat bolmada essapyralla. Ýöne hata goýberilen bolsa ony bilelikde düzedeniň gowy dämi näme? Ýöne käbir kişiler ony bozmagy dowam etmesede. Geçiň, Ozan öz otagyndadyr. Sag boluň. Ozan jan, mollumyň geldi. Mollum, kakam nirede ekeni, geldimi? Kakaňy tapdym ozan. Hatyňam gowşurdym. O gaty tolgundy. Oň seni göresi gelýär ekeni. Häzir nirede, aşakdamy? Meni begendirjek bolýaňyzmy? Gizlenip durmy ýa? Häzir oturyp maňa gowy gulak asmagyňy isleýän. Bolýamy? Kakaň seni göresi gelýä. Ýanyňda bolmagy arzuw edýä. Seret, şu suraty ol elmydama ýanyna göteripdir. O gaýdyp gelýänçä ony seň saklamagyňy isledi. Gelýänçämi? Ozan jan, kakaň köp wagtlap gelip bilmez. Sebäbi bu oň özüne bagly däl. Näme üçin gelip bilenok? Gelen mahaly aýdar sebäbini. Haçan geler onda? Bir aýdanmy? Bir ýyldanmy? Has köpräk wagtdan bolaýmasa. Meni göresi gelenok. Meni halanok. Diňe jigimi halaýar ekeni. O gitdi, bizi taşlap gitdi. Gelmez, gelmez. Gynanma, balam. Gynanma, oglum. Men bar-a. Seni asla ýalňyz goýman. Öýümizem ýok indi. Nirede ýaşarys? Köçedemi? Nädip mekdebe giderin? Kakam şu zatlary heý pikir edenokmy? Sen bu zatlary gaýgy etme. Elbetde bir çäresini taparys. Köçede galasymyz ýok. Mekdebe-de gidersiň. Sen gynanmasaň bolýa. Özüm hemme zadyň hötdesinden geler. Ýaşara ýeriňiz barmy? Bu kimki? Salam enesi. Birahat etdik welin girmek bolýamy? Şeýle gürrüň ederlermi gyzym? Kim gelipdir? Meň görmegeýje agtyjagym gelipdir. Hany giriň içerik giriň. Ozanjan, seret, myhman otagyndaky şkafda gowy görýän suratlaryň bar, gutyjykda. Şolara güýmen ber. Näme bolýar oňa? Kakasyny göresi gelýär. Enes haýyş edýän bagyşla. Men saňa biedeplik etdim. Göwnüňe degdim. Ýek özüm hötde gelerin öýtdüm. Adam adama mätäçdir gyzym. Bolýan zatlardyr bular. Owarram sen entek ýaş gynanma. Bir eýýäm ýatdan çykardym ony. Erdemiň bergisi sebäpli öýümizi aldylar. Barara gapymyz ýok. Kabul etseňiz. Baý gyzym, muň alada edýän zadyna seret, boluberiň şu ýerde, men size öň aýdypdym bile ýaşaly diýip. Onsuzam ýeke özüm içim gysýa. Sen-ä meň gyzym, ozanam agtygym. Biakyl oglum akyllanýança bileje bir mydar ederis-ä. Siz nähili gowy enesi. Eden ýagşylygyňyzy nädip gaýtararkam? Erdemden bir habar-hatyr barmy? Bilemok enesi, gyzyklanamok. Ozany gynandyrmajak bolup, mollumy bir ýerden-ä tapypdyr ony. Gelmek isleýämiş, ýöne gelip bilenokmyş. Bidereklik. Indi Ozanyň kakasyny unutmagy gerek. Mundan soň ömür gaýdyp gelmejek birine garaşyp ýörse bolmaz-a. Kaka. Kaka jan. Nirede sen kakajan? Sen indi näme etsem diýýäň, gyzym? Iş gözläp görjek. Hökman işlemeli. Meň nepaga pulum bize ýeterlik bolar. Bor welin şonda-da. Bir munçjyk. Alýo. Haýyrly bolsun. Hawa, men Türkan Ozynal. Hawa. Ene, ýelim barmaý? Çekerde bardyr, balam. Şile polisiýa bölümi diýdiňizmi? Evet. Hawa, meň oglum bolmaly. Ogluňyz adam öldürjek bolanlygy üçin tutuldy. Ertir işi kazyýete geçiriljek. Size habar beriň diýdiler. Adam öldürjek bolupdyr diýdiňizmi? Ýok, oglum beýle iş etmez, beýle zat bolup bilmez. Gynansagam şeýle. O günäsini boýun aldy. Ertir işi kazyýete geçirilýär. Habar beräýeýin diýdim. Sag boluň. Näme boldy, enesi? Erzeme bir zat bolupmy? Dur, gyzym. Gyzym, maňa suw bersene. Ýüregim sanşak bolýar, ýüregim sançýar, gyzym. Enesi ýagşymy? Näme boldy? Näme diýdiler? Erdem gabawhanadamyş. Adam öldürjek bolupdyr. Näme üçindir men geň görmedim. O ýerden gaçmandyr gerek? Bagyşla enesi özümi saklap bilmedim. Men seň gan basyşyňy barlap göreýin, reňkiň gowy däl.

Kakasynyň ýanyna gidýänligi anyk, ony saklamak gerek. Goý ol kakasyny beýle ýagdaýda görmesin. Goý gitsin. Belki görmelidir. Belki kakasynyň şeýle ýagdaýda görülmegi gerekdir. Goý, bir-birleri bilen ýüzbe-ýüz bolsunlar. Aýnur, men gitdim gyzym. Ozan ýok, enesi ýerinde ýok. Myhman jaýa seret hany. Turandyr-da suratlara seredýändir belki. Ýok. Diýmek, ähli zady eşidipdir. Hökman şilä giden bolmaly. Nirden bilsin? Men gürleşemde otagda ýokdy. Beýleki telefondan diňländir. Eý, Alla! Dur, menem seň bilen gitjek. Eý, Alla jan! Salam, polisiýa daýy. Salam. Meň kakam şu ýerde tussaglykda. Ony görüp bolmazmyka? Kim diýerler oňa? Erdem, erdem ozüni al. Baba, kaka. Ozan? Oglum? Seň näme işiň bar bärde? Seni görmäge geldim. Bärde diň, enem telefonda gürleşip durka eşitdim. Seni gör, nähili göresim gelipdir. Şeýle bolsa näme üçin gitdiň onda? Ýalňyşypdyryn. Gidenim bilen gaýgydan dynaryn öýtdüm. Hemme zat ýatdan çykar diýdim. Ýöne beýle bolmaýan eken. Her şey gaýta bary beterleşdi. Şu haly maňa bir Baba, Maňa bir seret. Kaka. Sen ol adamy çyndanam öldürdiňmi? Ýok oglum. Ýöne sen maňa näme üçin ynanjak? Seni taşlap gaýdan, kynçylykdan gaçan birine Nädip ynanjak? Babam sebäbi sen kakam ahyry. Meň kakam. Senem meň ýeke-täk oglum. Ozan. Ozan. Seni görmek üçin gelmedim Erdem. Ozan almaga geldim. Bilýän. Seňkem dogry. Ýöne bir zady bilip goý. Men ol adamy öldürjek bolmadym. Gaýtam kömek edip, janyny halas etjek boldum. Saňa ynanamok. Indiden beýläk aýdan zatlaň hiç birine ynanmaryn. Durmuş guramyzda hemişe bile ýaşarys diýip, Birek-birege söz beripdik. Ýöne olam ýalan ekeni. Dogry aýdýaň. Näme diýseň diýiber. Hany ozan ýör gideli. Enesi, biz saňa daşarda garaşarys. Oglum, ýagdaýyň gowumy? Beý, derýaly näme boldy? Eger sen ekmedik bolsaň, onda näme o kimiň edenini aýdanok? Agyr ýagdaýda ýatyr.

Lukman, näsagyň ýüregi urup başlady. Ynanar ýaly däl. Anne-eje, kakam görmäge gidýäs dälmi? Goý indi ozan. Kakaňy kelläňden çykar, düşnüklimi? O bizi ýalňyz goýup gitdi. Indem eden jenaýaty sebäpli tussaghana girer. Ýok. Ynanasyň gelse-de, gelmese-de kakaň birini öldürjek boldy. Jezasynam çeker. Indi kakaň ýadyňdan çykar. Kakam jenaýatçy däl. Ol adam öldürjek bolanok. Ynha, görersiň. Basym geler. Ozan, oglum, gynandyrma indi meni. Kakaňy mundan soň görmersiň, bolýamy? Gaýdyp kakaňy görjek bolup öýden gaçaýmagyn. Gaçsaň, gaty erbet bolar. Şuny ýadyňdan çykarma. Kakaň bizi taşlap gitdi. Bizi göresi gelmedi, üstesine jenaýatem etdi. Indi birnäçe ýyllap tussaghanada ýatar. Anne, eje, saňa bir zat aýtjak. Bütin şu bolup geçen zatlarda seň hiç hili günäň ýokmy? Özüňden sorap gördüňmi şony? Ýigrimi üçünji sahypany açsaňyz gerek? Beren gönükbilimi hökman okaň, bolýamy çagalar? Indi çykyp bilersiňiz. Elimi agyrtdym. Ýörsene! Bol çaltrak, ýör! Bol hany, ýör, ýör, bol! Tizräk! Çaltrak! Ozan! Ikimiz kakaň ýanyna gidelimi? Hawa, gidelim, oglum. Çyndanam gidip bilerismi? Hawa. Hawa, Sadyk, aýdyberdiň-le. Hormatly kazy, bu jenabyň çygt ýarym günäsi ýok. Dostum Kadyr ikimiz azrak içgirlik, deňiz kenarynda gezelenç edip ýörkäk köne dawa sebäpli gygyryşyp başladyk. Soňam Kadyr gaharlanyp, içgä erkini aldyryp kelläme çüýşe bilen urdy. Soň ýadyma düşenok. Ýöne arasynda gözümi açan wagtym bu adamyň adynyň Erdemdigini soň bilip galdym. Meni halas etjek bolup durany ýadyma düşýär. Ýaz gyzym. Şeýle çözgüde gelýäs. Erdem Özinalyň günäsizligi takyk anyklanandygy üçin jenaýat işini ýatyrmaly diýip karar edýär. Ýaşa! Gözüň aýdyň. Nirede bolduň, oglum? Alada edip geçdim-le. Enesi, ozany siz okuwdan aldyňyzmy? Eje, saňa birini getirdim. A-a. Ne işi bar? Bärde näme işiň bar? Tussaghanada. Kakam etmändir eken. Ýaraly näsag kazyýetde aýtdy kimiň edendigini. Aslynda kakam halas etjek bolupdyr. Aýnur. Aýnur, nolur af et günämi. Saňa oglumyň ýanynda ýene bir gezek söz berýän. Näme bolsa bolsun, mundan soň seni, oglumyzy ýeke goýman, hasam gaýratly bolaryn. Başymyza näme gelse-de, üçimiz bile çekeris. Bileje. Bagyşlaýaň gerek? Aslynda sen meň günäm öt. Saňa bil baglamadym, ynanmadym. Ýöne taşlap gideniň üçin gaty gaharlandym. Näme etjegimi bilmedim. Aýratynam Ozanyň gynanýanyny görüp, çäresiz galanyma seni ýazgardym. Senem meni bagyşla. Saňa nähak gaharlanypdyryn. Mundan beýläk her näme bolsa-da, saňa ynanmazlyk etmen. Ýanyňda bolaryn. Ozan kijijigem bolsa maňa nusga boldy. Elbetde, saňa-da. Mollum, Salyh mollum nirede? Salyh mollum işden çykdy. Haý Alla, Alla. Sag bolam diýip bilmedim. Ene geldi. Gel hany. Canım oğlum. Kakamcan yeketägim. Men almağa gelipdir. Bu işimizde daşlar ahyr yerli yerine oturdy. Nika arkaly gurlan bitewülik ynsanyň soňky durmuşynda-da dowam etjek birlikdir. Näme üçindir är-aýal käte gaharyna bäs gelip bilmän, muny ýatdan çykarýarlar. Pikir edip gör, Ynsanyň eli, goly, dili, dodagy, başy, aýagy nähili aýrylmaz bölekler bolýan bolsa, ynsan bulaň oňat bolmagy üçin alada etmese, Olarda bir kemçilik bolanda derrew bejertmek üçin aladasyny edýär. Ýok etmäge däl-de, bejertmäge dyrjaşýar. Är-aýalam biri-birine şeýle çemeleşmeli. Ýogsam öwüt-ündewiň we hoşniýetliligiň ýoly baglanar. Şeýle bolanda bela-beterlere ýol açylar. Aslynda bir mysabat kynçylyk müň nesihatdan ýegdir diýipdirler. Emma ýagşysy bolsa, işiň netijesiniň kynçylyk bile baglanyşykly bolmadyk nesihat bilen kanagat etmekdir. Hadi ýör ozan. Indi göni öýümize gidýäs.